to you all o'r derbyn. Mrs Barry sydd yma, sut ydy chi? It's Mrs Barry Hearn, how are you all? We're really looking forward to seeing you. It's going to be a little bit different. Mae'n mynd i fod chydig bach yn wahanol. How you go into school and it'll be very exciting. Mae'n gyffroes iawn. Felly, ni'n mynd i ddangos i chi, we're gonna show you how it's done. Os chi'n edrych lawr fyna, drychwch, mae Miss Porter a Miss Blackmore yn aros amdano chi. They'll be waiting for you, Miss Porter and Miss Blackmore, with big smiles and looking forward to seeing you. Edrych ymlaen i weld chi fawr iawn. So parents, mi fydd y gatiau, the gates

I'll be stood here and during your slot I will say to the parents and to you, ac i chi blant bach, sydd yn gyffroes i ddod yn ôl, byddai'n dweud, blant Billy Bala, Billy Bala children, dewch ato ni. Ac allan o'r ceir, neu os ydych chi'n cerdded, cerdded yn ofalus. Bydd dim rieni yn dod heibio'r gatiau. Mi fyddwn ni'n gofyn i Miss Hodges i fod gyda chi y pen yma i'ch helpu chi a rai o'r cynorthwywyr. No parent will come past

sydd ar y llawr. Dyna gwybod, sgwâr bach Billy Ballard dwi'n ei mymo. Ac yna, unwaith maen nhw yna, mi fydd Miss Porter yn mynd â plant bach i fewn i'r ysgol am ddiwrnod llawn hwyl. Weithiau a fe, Miss Porter will take your children into the reception area for a fabulous day of fun. Ac yna, byddwn ni'n gofyn am Jim neu Mam Mop.

Helo Pili Pala! Nawr rydych chi'n gwybod sut i dod mewn i'r ysgol, mae'n amser i fi ddangos i chi beth byddwch chi'n neud yn y dosbarth. Now that you know how to come into school, it's time for us to show you what you do when you're in the classroom. Mae Miss Blackmore yma Miss Blackmore is here and mae hi'n mynd i fod yn chi. She's going to pretend to be you today achos mae hi'n mynd i wneud pob peth rydych chi angen wneud. She's going to do everything that you need to do. Felly, banta ni. Cofiwch i gadw dwy fetr rhwng chi. Remember to keep your two metres. A nawr rydyn ni wrth y drws a chi'n stopio fyna. Mae Miss Port yn mynd mewn yn gyntaf. Miss Port is going to go in first a mae hi'n mynd i defnyddio'r diheintydd dwylo, the hand sanitizer, a wedyn mae'n tro chi. Wedyn rydych chi'n dod mewn un ar y tro, one at a time, a rydych chi'n mynd i defnyddio'r du painted dwylo, the hand sanitizer.

this area, a mae gyda ni'r ardal ganol, we have the middle area. Na i ddangos chi mewn munud, I'll show you in a minute. Mae gyda ni'r beigiau, we got the bikes, mae gyda ni'r blociau, the blocks, shop. Hefyd, ar ôl i ni chwarae gyda'r teganau yma, mi ydyn ni'n mynd i golchi nhw, mae fi a Miss Porter a Llaw yn mynd i golchi nhw. We will regularly be washing all the toys outside as well as inside hefyd, i gadw chi'n ddiogel, to keep you safe and happy. Reit, Dyn ni nawr yn mynd i'r ardal ganol. O, cyn i ni enghofio, ni'n mynd trwy drws. We are going through a door. Mae angen defnyddio y diheintydd dwylo. So dyma Miss Blackmore yn dangos. A dyma lle ni'n cadw y diheintydd dwylo. This is where we keep it. So dyma ni, mae angen cofio. You need to remember. I gadw chi'n ddiogel, to keep you safe. Dyma ni. Mae gyda ni llinellau ar y llawr, we have lines on the floor, a mae rhain i ddangos i chi, these to show you, i gadw dwy fetr i ffwrdd, to keep two metre distance. A dyma'r arrow, this is the arrow. Mae angen ni gerdded y ffordd yma, we need to walk this way. A dyma'r ardal allanol, yr ardal ganol. Felly, mi fydd Jemima Mop a Pili Palan neu Swops. So efallai bydd Jemima Mop fan hyn, maybe Jemima Mop will be here, and Pili Pala will be outside, and then we will swap. So everyone will have a chance. Mi fydd pawb yn cael siawns yn yr ardal allanol ac yn yr ardal ganol. Hwyl da, Jemima Mop, Miss Blackmore sy'n ma. Fi mor gyffroes i gael chi nôl yn yr ysgol. Nawr chi'n gwybod fel chi'n dod mewn i'r ysgol, mae Miss Blackmore i ddangos i chi fel ydyn ni'n mynd mewn i'r dosbarth.

Cofiwch y dwy metr, remember the two meters. Dyma ni. A mae Miss Bartmore yn dweud, stop! I said stop. So fan hyn, ni ydych chi yn mynd i defnyddio eich diheintydd dwylo i wneud yn siŵr bod chi'n ddiogel, to make sure you are safe.

Rydw i'n edrych ymlaen i weld pawb ar ddydd Llun, I'm looking forward to seeing everybody Monday! Hwyl fawr! Mae gyda ni'r ardal allanol hefyd, we've got the outside area as well. Ond yn ni'n lwcus iawn, we are very lucky. Mae gyda ni'r ardal yma, we have this area, a mae gyda ni'r ardal ganol, we have the middle area. Na i ddangos chi mewn munud, I'll show you in a minute. Mae gyda ni'r beiciau, we got the bikes, mae gyda ni'r blociau, the blocks, Siop. Hefyd, ar ôl i ni chwarae gyda'r teganau yma, mi ydyn ni'n mynd i golchi nhw. Mae fi a Miss Porter a phawb yn mynd i golchi nhw. We will regularly be washing all the toys outside as well as inside hefyd, i gadw chi'n ddiogel, to keep you safe and happy. Reit, dyn ni nawr yn mynd i'r ardal ganol. O, cyn i ni enghofio, ni'n mynd trwy drws. We are going through a door. Mae angen defnyddio y diheintydd dwylo. So dyma Miss Blackmore yn dangos, a dyma lle ni'n cadw y diheintydd dwylo. This is where we keep it. So dyma ni, mae angen cofio, you need to remember, i gadw chi'n ddiogel, to keep you safe. Dyma ni. Mae gyda ni llinellau ar y llawr, we have lines on the floor. A mae rhai i ddangos i chi, these to show you, i gadw dwy fetr i ffwrdd. to keep two metre distance, a dyma'r arrow, this is the arrow, mae angen ni gerdded y ffordd yma, we need to walk this way, a dyma'r ardal allanol, yr ardal ganol. Felly, mi fydd Jemima Mop a Pili Pala yn neud swaps. So efallai bydd Jemima Mop fan hyn, maybe Jemima Mop will be here, and Pili Pala will be outside, and then we will swap. So everyone will have a chance. Mi fydd pawb yn cael siawns, yn yr ardal allanol ac yn yr ardal ganol.